Għal dawk illi jgħixu fin-naħa t'isfel ta' Malta, kull meta tissemma l-Mellieħa spiss jissemma wkoll il-bogħod. Għal oħrajn jissemma wkoll l-għoli għall-fatt illi dan ir-raħal jinsab fuq waħda mill-ogħla ħotob fil-gżejjer Maltin. Hemm min isostni illi l-Mellieħa tifrex minn Selmun saċ-Ċirkewwa. Li hu żgur huwa li din iż-żona tħaddan magħha l-ikbar xtajta fil-gżejjer Maltin. L-isem Mellieħa hemm min jgħid li ġej mill-salini tal-melħ li hawn f'dawn l-inħawi sa minn żmien il-Kavallieri tal-Ordni ta' San Ġwann. Iżda jiena nippreferi nemmen li Mellieħa ġejja mill-kelma Griega melea li tfisser aħżen. L-ambaxxatur tal-Mellieħa għall-bricolaġ huwa l-pittur George Fenech, illi għal għexieren ta' snin ħares lejn dawn l-inħawi b'għajn artistika. Hu pitter dak li ra f'uħud mill-isbaħ kwadri fir-repertorju tiegħu.

Wara dak rakkuntat ma noħroġ barra. Mela ora npoġġi l-kuluri fuq it-tila. Is-suġġett ma jeffettwanix jgħid. Imma qed tgħid is-suġġett ma jeffettwakx. Ara kemm il-darba pinġejt fil-pajsaġġ, speċjalment hawn il-Mellieħa. M'għandux x'jaqsam.
Għax hija ma tpinġix il-post hawn. Jien meta nkun qed nipinġi pajsaġġ, mhux biex ikolli ritratt tal-post, għax il-pajsaġġ hija ħaġa ħajja. U kuljum jbiddel, naf. Allura, taħt taħt ajru skur jew taħt ajru bnazzi jew wara x-xita, fis-sajf. Ġieli tinġeb pajsaġġ, x'jismu, law tkun id-darba l-istess tema, imma jitbiddel. Ma nbiddilx il-post, jitbiddel hu waħdu.

Dak li li ma ngħix fih, li ma nafx, nista' nagħti minn dak li li għandi, minn dak li ngħodd. Allura ngħidu aħna il-mellieħa. X'tara għala differenti, bħala kulur u bħala forma? L-istess ħaġa.
L-istess? Ma tara xejn, ġifieri ma Le, le, tagħmilx.
minn post ieħor. Minn post ieħor b'nejdu. Le, le, xorta waħda. Mhux kull, kull, bħal kull bniedem għandu l-kulur tiegħu, il-karattru tiegħu, il-mixja tiegħu, u dan, kull, kulħadd, kull rokna, kull ħaġa, li hawn għala dal-kwell ta' ħjiel. Issa inti trid issibhom u bl-iktar mod sempliċi tgħaddihom lil ħaddieħor. Jiġifieri dan huwa x-xogħol tal-artist kont int? Le le. Mhux l-artist biss. Le le, l-artist kull artist għandu l-mod tiegħu kif jesprimi ruħu. Pereżempju, jekk kieku taqbad ngħidu pajsaġġ. Taqbad sitt artisti differenti tajbin ipinġu dan il-pajsaġġ. Kollha joħorġu biċċa xogħol tajba, totalment differenti minn waħda għall-oħra, u kollha joħorġu jtuk il-messaġġ ta' kull wieħed minnhom, x'ħasbu dwar dak il-post. Issa jekk tpoġġi tliet

Mingħajr il-ħajja, l-artist jpoġġi ħajja meta jaħdem. Jekk m'hemmx il-ħajja, tista' tarmiha l-ħaġa. L-arti mhix qiegħda xi ħaġa biex iżżejjen biss, mhix moda jew x'ismu, hemm l-arti għax hemm minn kollox anke platt minestra jsejħulu l-moda tat-tisjira hawn l-arti tal-kukeri hawn kollox. Imma l-arti viżiva, l-arti li tiżisti hawn. Tirreżisti ż-żmien, tiflaħ iż-żmien hija ħaġa oħra. U t-tajba hi li lil George Fenech introduċiuli xi ħadd ieħor mill-Mellieħa, ħabib antik tiegħi li huwa wkoll artist. Joe Vassallo. Joe niltaqgħu miegħu hawn ftit ieħor. Hawn magħna.

Taraħ hu, taraħ il-ġuxa, inti ftakar li ma ħadd li għandu. Jien għalhekk rittek li terġa' tħodni għandu għal dal-programm. Insomma, xejn, xejn. Imma ħjar ma nitkellmu fuq Ġorġ nitkellmu ftit fuq hekk. Tkellem fuq minn trid, mhux għasek importanti, imma insomma, qegħdin hawn issa. Inti tpinġi wkoll.
Ma l-mellieħa qatt ma żilt li tpinġiha, volja inti minn mellieħa. X'in ir-raġuni?
Għax il-mellieħa ma nafx, dejjem xi tħares lejha. Kienet kollha sabiħa dak it-tip ta' bini temm, baqa' ftit jidher issa. U issa ġibuh kollha xi tpinġi hawn? Hawn kollu l-veru. Imma kollox abjad nara, jien kollox idejjaqni, u mbagħad l-oħra tiddomina hemm, qisha, qisha Alla ħares ma kien hawn xiex, kieku aqqas isemmuha l-mellieħa. Kull pittura għandu ġewwa xfejn ħtaratni, issa dawk il-barranin kollha jridu l-knisja. Kieku m'hawnx dik il-knisja, allura ma jsir xejn għandu jkun hawn. Imma hemm affarijiet sbieħ oħra skont int fil-Mellieħa. Hawn affarijiet sbieħ, hija l-widien sbieħ. Il-baħar sabiħ, l-għadira sabiħa, il-widien ta' madwar hawn ħafna widien sbieħ ukoll. Ma x'differenza rajt allura f'dal-aħħar 40 sena ħa ngħidu minn meta kont tifel ġo għal issa fil-Mellieħa?
Interessanti naħseb jien. L-ewwel nett l-iżvilupp ta' meta kont żgħir il-knisju kienet tiddomina fil-fil-fil-fil. 60s. Ħafna iktar milli llum, jiġifieri. O żgur, le, le.
Le, mhux bħala bini qed tgħid. Illum dominanti bħala bini qed nara, dak iż-żmien bħala. Bħala ħsieb.
Bħala pressa, hu, pressa. Ta' kif iġġib ruħek. Kif iġġib ruħek, iddejqek u fustar, l-ħin kollu tgħidlek agħmel hekk u tagħmel x'hekk, u dak dnub mejt u dak dnub ħaj, u jien ma nifhimx f'dawn l-affarijiet li jdejquni kollha. Ma u niftakar jiġifieri l-agħar żminijiet u meta kont fil-Legion of Mary u dawn l-affarijiet,